Här President, déi Lénk hu scho viru säit ville Jore vun enger Logementskris geschwat an datt mer an eng Mauer lafe wa mer weiderhin de Marché fräie Laf loossen. Déi Lénk hu scho säit ville Jore vun enger sozialer Kris geschwat, datt d'Inegalitéite stänneg wuessen an datt et bei deenen ënneschte soziale Klasse vir an hannen net méi duergeet. Déi Lénk hu scho säit ville Joren dat Wuert Klimakris benotzt, laang ier datt mer 2018 hei am Parlament gesot kruten, et wär net néideg en Etat d'urgence an der Klimafro auszeruffen. Déi Lénk hunn och säit Joren den Energieproblem thematiséiert a vun der dréngender Nécessitéit geschwat, d'Energietransitioun sou schnell wéi méiglech unzegoen an ze vollzéien. An déi Lénk hu scho säit ville Jore gesot, datt all dës Krisen zesummenhänken. Haut ass de Begrëff vun der Kris allgéigewäerteg. En huet Agank fonnt an de Mainstream-Discours, gëtt hei am Parlament mëttlerweil vun alle Parteie genotzt, genee wéi an de Medien an op de Stammdëscher vun der Natioun. Jo, e gëtt mëttlerweil esouguer esou inflationär benotzt, datt e genee wéi déi Begrëffer Solidaritéit an Nohaltegkeet komplett seng Sënnhaftegkeet verluer huet. De Begrëff Kris huet mëttlerweil, an dat ass immens opfälleg, och de Wee fonnt an d'Kommunikatiounsstrategie vun der Regierung. Dem Här Bettel seng Ried gëschter war jo e Paradebeispill dofir. Awer net als Deel vun enger déifgräifender Analys an als Ausgangspunkt fir en Ëmdenken. E gëtt mëttlerweil vun de Regierungsmembere virun allem dofir benotzt, fir e kuerzfristegt politescht Handelen ze rechtfertegen an als Excuse, fir net un déi eigentlech strukturell Problemer mussen drunzegoen. Dat Wuert gëtt wéi en Glack iwwert déi ëffentlech Debatt geluecht, rechtfertegt all Mesuren an ënnerbënnt all Diskussioun iwwer strukturell Reformen. Virun allem awer, an dat stéisst eis besonnesch erop, gëtt an der Kommunikatioun vun der Regierung eng Kris géint déi aner ausgespillt. Se erkennt op eemol d'Klima-Enjeux un, spillt se awer géint déi sozial Problematik aus. An elo rechtfertegt se Mesuren, déi de Klimawandel weider unhëtzen, andeems se virgëtt, eng Verschäerfung vun der sozialer Lag am Land wëllen ze verhënneren. Jo, de Coronavirus an de kriminellen Ugrëffskrich vu Russland géint d'Ukrain sinn aussergewéinlech Ereegnisser, déi esou an dëser Form net virauszegesi waren. Mee wat ee muss verstoen, ass, datt se just Ausléiser a Katalysateur si fir Entwécklungen, déi méi grondleeëgend Ursaachen hunn, an datt déi Konsequenzen, déi se mat sech bruecht hunn, eis Bevëlkerung virun allem dowéinst esou treffen, well eise Gesellschaftsmodell esou vulnerabel ass, Géigeniwwer vun esou externe Schocken. Dat wat ee muss verstoen ass, datt all d'Krisen zesummenhänken an nëmme kënne geléist ginn, wann ee se zesummen analyséiert an zesummen ugeet. Här President, mir hunn net eenzel Bränn, déi mer een nom anere musse läsche goen an dann ass et gutt, bis datt iergendwou aus dem Näischt deen nächste Brand kënnt. Et ass, fir am Bild ze bleiwen, e Schwefelbrand, deen ënnert der Surface stänneg lodert a wou et zwangsleefeg ëmmer nees op verschiddene Plazen nei opflackert, an dat ëmmer méi oft. Et ass eng eenzeg Kris vun engem ganze System. Eise Wirtschaftssystem ass esou opgebaut, datt eng kleng Minoritéit, déi all Lien verluer hu mam Terrain, hemmungslos Renditen erzielt, andeems se d'Aarbecht vun der Majoritéit ausbeut. Eise Steiersystem ass esou opgebaut, datt en d'Accumulatioun vu Kapital belount an d'Aarbecht bestrooft. D'Resultat ass, datt d'Inegalitéiten explodéieren an datt ganz Bevëlkerungsdeeler an der Aarmut liewen oder beim geréngsten externe Schock riskéieren an d'Aarmut ofzerëtschen. D'Natur gëtt der kompletter Profitlogik ënnerworf an déi natierlech Grondlage vun de kommende Generatioune ginn zerstéiert. D'Resultat ass, D'Natur schléit zréck. a Form vun Hëtzewellen, Iwwerschwemmungen oder a Form vun enger Pandemie, déi jo entstanen ass duerch Virdrénge vum Mënsch an onberéiert Naturräim. Eise Wunnengsmarché ass esou organiséiert, datt e puer Acteuren d'Präisser diktéieren an eng Minoritéit vu Bauhären a Proprietären d'Renten anzitt, wärend déi aner am Hamsterrad dréie fir d'Loyeren an d'Immobiliekreditter ze bezuelen. Staatlech Servicer a wichteg Infrastrukture goufen ofgebaut oder privatiséiert. Mir hunn déi demokratesch Iddi net weiderentwéckelt, mee se am Contraire ausgehielegt a verkomme gelooss. Mir hunn d'Individualiséierung vun der Gesellschaft op d'Spëtzt gedriwwen, sou datt jiddwereen just nach no sech selwer kuckt, während gläichzäiteg d'Leit vereinsamen an Angscht virun hirem Noper kréien. Dëse ganze System, dësen eenzege Schwellenbrand, deen ëmmer erëm nei Urgencen ervirbréngt, ass den Erausfuerderunge vun der Zäit net méi gewuess. Mir wëllen alleguerten, datt dës Entwécklungen, déi ech elo just kuerz ëmrass hunn, sech net op eemol vum sel, mir wëssen alleguerten, datt déi sech net op eemol vum selwen opléisen, mee datt se wäerten ongebremst weidergoen. Et ass ee System, dee scho laang am Koma läit an dee just nach kënstlech mat stännege Kriseninterventiounen um Liewe gehale gëtt. Op dëser Plaz kommen ech dann zréck op meng eigentlech Roll hei am Parlament, nämlech d'Regierungsaarbecht kritesch ze beuerteelen. A wann ech zréckblécken op déi lescht Joren, da gesinn ech eng Regierung, déi stänneg am kuerzfristegen Handelen ass a keen Usaz huet, fir déi strukturell Problemer ze léisen. D'Regierung erkennt duerchaus déi grouss Erausfuerderen, e bësse spéit, mee ëmmerhin. Se weess, datt mer e Problem hunn am Logement, bei der Aarmut, an de sozialen Illegalitéiten oder bei der Ofhängegkeet vun de fossillen Energien. Si benennt déi Problemer och, schwächt doriwwer, schwätzt doriwwer an demonstréiert Handlungsbereetschaft, just dat dann dono ausser vill Rhetorik net vill erauskënnt. E puer Subside géint de Klimawandel, eng Erhéijung vun enger Allocatioun géint d'Aarmut oder e puer nei Projeten vum Fonds de Logement géint d'Wunnengsnout. An dat ass och net erstaunlech, mir hunn dräi Parteien an der Majoritéit, Ouni gemeinsam Analys, ouni gemeinsam Zukunftsvisioun an ouni kloer Ziler. 17 Ministeschen a Ministere, déi an hirem Eck hir kleng Zopp kachen a sech dobäi géigesäiteg op d'Féiss trëppelen. S'ass manifestement net amstand, déi vill Problemer zesummenhängend unzegoen. Virun allem awer feelt et un der Kreativitéit an um Courage, ausserhalb vun deenen ausgetrëppelte Weeër ze denken. Aktuell si mer an enger Logik, wou mer probéieren, esou laang wéi méiglech e prekäre Status quo oprecht ze erhalen, wuel wëssend, datt eis Kanner an Enkelkanner et wäerte mussen ausbueden. Wat mir wëllen, ass d'Äerm eropstrëppen an eng Politik maachen, déi d'Erausfuerderungen unhëlt an elo d'Saachen esou ännert, datt déi zukünfteg Generatiounen iwwerhaapt nach eng Grondlag hunn, fir eegen Entscheedunge kënnen ze treffen. Dofir brauch ee Kreativitéit a Courage. Mee et ass dëse grondleegende Wiessel, dee mer endlech an der Politik musse vollzéien. Här President, näischt verdäitlecht de Kollaps vum System esou däitlech wéi d'Klimaverännerung. Se ass eng Gefor fir déi mënschlech Existenz op dësem Planéit. Se ass Ausléiser vun Dréchenten, Stierm an Iwwerschwemmungen, vun Hongersnéit a villem mënschleche Leed. A säit e puer Joer mierke mir och hei an eiser nach gemässegte klimatesche Zon, dass sech villes ganz séier verännert, an dat net zum Gudden. Mee kee Mënsch wëll d'Klima veränneren. Kee Mënsch schafft geziilt hin op d'Zerstéierung vun enger senger eegener Liewensgrondlag. Mee wann all Eenzelen dat net wëll, wat steiert eis dann an dee Ruin? Ma de System vum Kapitalismus. D'Klimaverännerung vun de moderne Kapitalismus goen op déi massiv Fërderung vu fissillen Energieträger säit dem zweeten Drëttel vum 19. Joerhonnert zréck. Ugefaange mat der Kuel, dono de Pëtrol, méi spéit de Gas. Dofir ass et och kloer, wat geschéie muss, Mir mussen déi fossil Energien am Buedem loossen an a rasantem Tempo eis Energiesystemer op erneierbarer ëmbauen. Nach ni ass an der Geschicht vum Mënschen esou e fundamentalen a séiere Wandel, e Wiessel vun enger Energiequell op eng anerer, néideg ginn a mir virun enger normaler Erausfuerderung. Mir musse resolut a séier schaffen, eise Courage an d'Hand huelen an nei Weeër sichen a fannen, ewech vum Business as usual. Déi lescht véier Joer Regierungsaarbecht vermëttelen awer näischt vun enger Urgence an deem néidege Wandel. Villméi ass just deen ale System mat gréngem Lack iwwersprayt ginn, fir dass e manner raschteg ausgesäit, mee d'Politik bleift à la base déi selwecht, just dat alles elo als gréng, digitalt a smart verkaf gëtt. Pur Kommunikatioun ouni Substanz. Vill jonk Mënschen hunn Angschtzoustänn, Eco-Anxiety. Et sinn Zukunftsängscht wéint deem, wat deene bléie kéint, déi hiert Liewen op dësem Planéit nach viru sech hunn. Mee et ass och eng Reaktioun op d'Onverantwortlechkeet vun der regierender Politik hei am Land an doriwwer eraus. Här President, Angstzoustäi kréie Jonker awer och aus anere Grënn. Si sinn den. Ausdrock vun existenzielle Froestellungen, déi sech vill Leit, a besonnesch och Jonker, stellen. Wunnenge si sou deier ginn, datt jonk Leit um Enn vun hire Studen a Formatioune virun enger Mauer stinn. E Kaf vun engem Appartement oder engem Haus ass fir si keng Optioun méi. Och net no 5 oder 10 Joer schaffen. Och net mat enger anstänneger Pai. Ouni eng finanziell Ënnerstëtzung vun doheem bleift ville jonke Leit just nach d'Locatioun um iwwerdeierte Marché, well ëffentlech Wunnenge feelen un allen Enner. Wéi also kann een déi doten Entwécklung, déi mär säit ville Joer scho komme gesinn, haut anescht bezeechne wéi en Echec op der ganzer Linn? Jorelaang huet och dës Regierung gemengt, se kéint mat minimalen Ausgabe fir déi betraffe Leit a parallel awer mat deelweis zolitte steierleche Kaddoe fir d'Profiteure vun dëser Situatioun de Problem soumat viruschleefen. Et gouf vill uewen an der Zopp ronderëm geréiert, während ënnen um Fong alles zolidd ugebrannt ass. Haut stellt sech d'Regierung dohinner no 9 Joer Mandatszäit a seet, Mir paken elo d'Logementskris un. An da gi Mesure presentéiert déi, sief et bei der Mobilisatiounssteier fir Bauterrainen oder der Reform vum Loyersgesetz, potentiell an 10 bis 20 Joer ufänke kéinten ze gräifen, wann keener méi déif am Dreck stécht. Virausgesat natierlech, dass déi Reformen net verschwannen tëschent enger Wahlcampagne an enger neier Regierung an engem ganz déiwen Tirang. Ze wéineg, ze spéit. Déi desastréis Situatioun am Logement ass elo do a mir brauche Léisungen, déi direkt gräifen. Mir als déi Lénk hu viru siwe respektiv fënnef Joer Gesetzesvirschléi fir eng Reform vum Loyersgesetz gemaach. D'Regierung huet endlech e Projet virgeluet, an deem se awer guer net näischt um Ist-Zoustand geännert huet, ausser e punktuell nach en an défaveur vu Locatairen ze verschlechteren. Elo, bal zwee an e halleft Joer méi spéit a kuerz viru Walen, kënnt eng Nobesserung. Leider huet de Logementsminister jo a virauseilendem Gehorsam géigeniwwer Promoteuren an csv lo scho verlaude gelooss, dass d'Loyere weider monter solle klammen. Wann dat esou konfirméiert gëtt, da wäerte mir Stuerm lafe géint déi Reform. Här President, e jonke Mënsch, deen op seng Aarbecht ugewisen ass, fir en Akommes ze hunn, kritt et schwéier, fir d'finanziell Grondlag ze leeë fir sech a vläicht eng Famill an der Zukunft. Fréier war dat ganz anescht ewéi haut an d'Regierungspolitik fënnt keng Léisunge fir dës nei Situatioun. D'Léin verléieren insgesamt no an no u Wäert. Déi klammend Unzuel vu Leit, déi trotz. Aarbechtsaarm sinn, déi Working Poor, ënnersträicht dat, genee esou wéi déi wuessend Ongläichheeten tëscht Leit, déi schaffen, an de Leit, déi Kapital fir sech schaffe loossen. D'Ufuerderungen op a ronderëm der Aarbecht huele stänneg zou. Gläichzäiteg gëtt Aarbecht awer och ëmmer méi penibel a prekär. D'Entwécklung bei den Zäitverträg an den Interimszuele féiert eis dat virun Aen. Et ass d'Entmënschlechung vun der Aarbecht. déi awer vu Mënsche gemaach muss ginn. Stress, Burn-out, Depressiounen an eng generell Onzefriddenheet sinn d'Konsequenzen. Dës Regierung huet op all dës Froe keng Äntwert parat. De Mindestloun ass a bleift ze niddreg, trotz der ugekënnegter Erhéijung ëm 3,3 Prozent. Et muss ee jo och kloer an däitlech op dëser Plaz soen, datt déi Erhéijung jo och keng nei politesch Decisioun ass, mee eng gesetzlech Virschrëft an datt déi och näischt mat enger Tripartite ze dinn huet. An dëst geet bei wäitem net duer, fir de Wäertverloscht vun den déiwe Léin opzefänken. Si ass keng Äntwert op déi ëmmer méi verbreeten Aarmut an eiser Gesellschaft. Déi Lénk haten eng Erhéijung ëm 300 Euro gefuerdert. 300 Euro méi Mindestloun géif net all Aarmutsproblem léisen. Dës si mir eis bewosst. 300 Euro gi fir vill Leit awer Loft verschafen an dofir suergen, datt net all externe Schock direkt op all Stot am Niddreglounsektor esou duerchschléit wéi elo grad an der Energiekris. Donieft hätt onbedéngt missen d'Kannergeld retroaktiv reindexéiert ginn, sou wéi mir et mat engem Gesetzesvirschlag gefuerdert hunn. Famillje mat Kanner, besonnesch mat zwee oder dräi Kanner, sinn am meeschte vum Aarmut betraff. D'Kanneraarmut erreecht zu Lëtzebuerg erschreckend Ausmoossen, all véiert Kand ass dovunner betraff. Bei der Verbesserung vun den Aarbechtskonditiounen gouf et guer keng Annonce, d'Aarbechtszäitverkierzung och. Vun déi Lénk gefuerdert, gouf an engem Wuert a Verbindung mat enger Etüd genannt, déi sech an déi laang Lëscht vun aneren Etüden aschreift. Punkto Stäerkung vun de Kollektivverträg koum och keng eenzeg Ausso, wuel wëssend, datt ganz vill Verbesserung vun den Aarbechtsbedéngungen iwwer Kollektivverträg kënnen duerchgesat ginn. Ronn 50 Prozent vun de Salariéen zu Lëtzebuerg sinn awer net an engem Kollektivvertrag. Här President, Anstänneg Léin an e staarke Sozialstaat sinn d'Garante fir duerch Krisen ze kommen a si sinn en Dar am A vu deenen Interessen, déi duerch Récksiichtslosegkeet a Profitgier dës Krisen ausléisen. D'Klimaverännerung an d'Noutstänn, déi se ausléist, sinn e gutt Beispill dofir. D'Energiekris, an där mer haut stiechen, ass och mat eng Konsequenz dovunner. Iwwer Joren, jo Joerzéngte gouf gewarnt, vu politescher Säit ëmmer erëm vill versprach an annoncéiert, mee geschitt Ass net vill. Zopp lafen elo déijéineg aus, déi duerch Ofwäertung vu Léin a schläichendem Sozialofbau schonn am meeschte betraff waren a sinn. Virun e puer Deeg koum eng Recherche an der Süddeutscher Zeitung eraus, déi weist, datt an Däitschland déi 10 Prozent mam héchsten Akomme esou vill Energie verbrauchen, wéi déi 40 Prozent mat den déifsten Revenuen. Dës Ongläichheet ass zu Lëtzebuerg genau esou present, wann net nach méi staark. Et sinn also déi Stéit, déi am mannsten Zäregasen ausstoussen, déi elo bei d'Lisette gelooss ginn. D'Regierung dréit dëser Realitéit an hirer Krisegestioun iwwerhaapt net Rechnung, am Géigendeel souguer. Eng Präisdeckelung fir de Grondverbrauch an eng Staffelung vum Präis fir d'Energie gëtt mat problemateschen Argumenter Ofgeleent. Scheinbar kënne Steit mat Elektrogefierer a Wärmepompelen, déi vun der Deierecht op fossillen Energien am Alldag guer net méi betraff sinn an dës Uschafungen och mat staatleche Subventioune kaf hunn, net elo e puer Euro méi fir de Stroum ausginn. Dës parallel. Awer Stéit, déi haut schonn extrem héich Präisser fir Gas a Masutt bezuelen, sech all dës Uschafunge guer net leeschte konnten, schéint an den Iwwerleeunge vun der Regierung guer keng Roll ze spillen. Wa mir als Gesellschaft d'Klimaverännerunge stoppen an hiren Impakt offiedere wëllen, da féiert fir déi Lénk kee Wee lo laanscht fir de Grondbedarf bei der Energie wéi awer och bei anere Gidder a Servicer, wéi zum Beispill bei der Waasserversuergung, fir jidderen ze garantéieren an dat och ëffentlech ze subventionéieren an ofzesécheren. D'Recht. op Energie muss fir jidderee gëllen. Ausgoend vun deem Prinzip muss en iwwerméissege Verbrauch a Verbëtze vun Energie, zum Beispill fir d'Beliichtung vun digitale Werbeflächen, den Autobunnsbeleuchtungen oder fir séiert Autofueren, ënnerbonne ginn. Déi lescht puer Wochen hunn och gewisen, dass séier Energieaspuerunge méiglech sinn. De Premier Minister huet gëschter gesot, dass déi 15 Prozent Aspuerung, wéi vun der EU gefrot, schonn am September erreecht waren. Dat ass begréissenswäert. Allerdéngs stelle mir eis eng Fro, Wa dat esou séier méiglech ass, wou waren dann déi Aspuerungen déi lescht Joren? Muss et d'Menace vun der temporärer Schléissung vu Betriber ginn, fir datt d'Regierung sech beweegt? Geet et net duer, datt de Planéit brennt? Här President, de gemeinsame responsabelen Ëmgang mat Energie muss also an eisen Aen d'Grundlag si fir d'Energiepolitik. Déi ëffentlech Subventionéierung vu fossilen Energien, déi elo massiv bedriwwe gëtt, kann op deem Wee scho reduzéiert ginn. Fir ganz domadder opzehalen, muss parallel vill méi an den Ëmbau vun eisem Energiesystem gesat ginn, ugefaange bei der Renovatioun vun de Gebaier. Déi Lénks schloen dofir scho säit gutt fënnef Joer vir, dass mer op de Wee vun enger proaktiver, opsichender Renovatiounspolitik kommen an dass d'ëffentlech Virfinanzéierung no soziale Kritären zur Reegel gëtt bei energeetesche Renovatiounen. De Premier huet elo, nodeem eng méi sozial Staffelung vun den Aidë schonn agefouert gouf, e weidert Element vun eiser Propos iwwerholl, an zwar de Remboursement vu de Prêtë mat dem agespuertene Geld beim Energieverbrauch. Dat ass gutt, mee wierklech interessant gëtt et eréischt, wann aus ëffentleche Quelle finanzéiert gëtt an d'Gemenge méi aktiv ginn. Den Ausbau vun den erneierbaren Energien ass déi zweet Prioritéit an ass jo och ganz staark verbonne mat de Gebaier. Hei gouf sech ganz op privat Initiative an d'Betriber verluess. Mee déi lescht Joren hunn eis jo däitlech gewisen, dass déi Rechnung net opgeet. De Staat an d'Gemenge mussen hei eng vill méi staark Roll spillen. D'Annoncë bei der Fotovoltaik ginn dofir an eisen Aen an déi richteg Richtung. Déi Lénk soe scho säit Joren hei, dass vill méi ëffentlech Investitiounen an erneierbar Energië musse fléissen. Bedauerlech ass just, datt de Premier Minister feststelle muss, ech zitéieren, De Planéit brennt. Bis e bereet ass aner Weeër ze goen. Do gesi mir dann, wat liberal ideologesch Verblendung an ze spéit Asiichte mat eisem Planéit maachen a wéi engem onverantwortleche Risiko dës Usiichten eis aussetzen. Mir mussen eis Zukunft all zesummen an d'Hand huelen an net jiddereen alleng a sengem Eck. De Moufang soll endlech op ëffentlechen Diecher gemat ginn, mat Solarpannoe wou et sënnvoll ass. Mee doriwwer eraus bidden déi dezentral erneierbar Energiequellen awer och d'Méiglechkeet, datt Gemengen a Biergerkooperative vill méi staark an d'Energieproduktioun eraklammen. Do gëtt et einfach immens vill Potenzial, dat haut net genotzt gëtt. Här President, de Budget 2023 ass de Moien eréischt deposéiert ginn a mir haten natierlech nach keng Zäit, eis dat am Detail seriö unzekucken. Och sinn eng Rei fiskal Mesuren ugekënnegt ginn, déi een eréischt seréis kann diskutéieren, wann een déi entsprechend Gesetzestexter analyséiert huet. Ech wëll dofir op dëser Plaz just e puer ganz allgemeng Remarquë man, wat déi Ukënnegungen uginn. Déi Lénk si ganz frou, dat d'Regierung d'Investitiounen wëll weider héichhalen a begréissen dat och ausdrécklech. D'Investitiounen ze senken, dat hätt bedeit, d'Zukunft vum Land op d'Spill ze setzen. Mir begréissen och speziell zwou steierlech Mesuren, déi zum Crédit monoparental an déi zum Amortissement accéléré. Et ass wichteg, de Crédit monoparental an d'Lut ze setzen, an déi Lénk hunn dat hei och scho méi laang gefuerdert. Dat ass fir déi betraffe Leit sécherlech eng Hëllef. Mee et soll ee sech dobäi net der Illusioun hierginn, datt de Problem domadder aus der Welt geschafen ass. Den héijen Aarmutstaux bei de Monoparentauxen ass e multidimensionale Problem, wou notamment de Logement eng ganz grouss Roll spillt. Et muss een dee Problem ganzheetlech ugoen an net mat eenzelne klenge Mesuren. Déi zweet Ukënnegungen, déi ech wëll kommentéieren, betrëfft den Amortissement accéléré. Och dat hunn déi Lénk scho säit Jore gesot, datt do onbedéngt muss eppes geschéien. D'Regierung huet laang gezéckt a kënnt elo mol drop, datt domadder masseweis Abus bedriwwen gëtt. Léiwer spéit wéi ni, mee och do feelt eng déifgräifend Analys. Mam Amortissement accéléré belount de Staat déi, déi a Wunnengen investéieren fir ze verlounen, wat awer guer net néideg ass. Et gëtt vill ze vill a Wunnengen. Investéiert just fir eng Rent erauszezéien. Dat schaaft eng kënschtlech Iwwerdemande an dreift d'Präisser nach méi an d'Lut, esou datt déi Leit, déi wëllen investéiere fir tatsächlech dran ze wunnen, sech näischt méi kënne leeschten. An déi mussen da mat hirem Loyer deene Leit hir Haiser bezuelen, déi de Staat mam Amortissement accéléré och nach subventionéiert huet. Dës Mesure gräift dofir an eisen Aen ze kuerz, och wa mer se vum Prinzip hier begréissen. Här President, zur budgetärer Situatioun, do muss een natierlech feststellen, datt d'Regierung an der leschter Zäit vill Suen huet missen an de Grapp huelen, och wa se munch Stéck Ausgaben eiser Meenung no net hätte misste sinn. Si ass mat hire Krisemesurë wéi mat der Strenz iwwer dat ganzt Land, iwwer dat ganzt Patronat gefuer, zumools mat de Kompensatioun fir déi verréckelt Indextranchen am Juli. A wéi de leschten Tripartite-Accord virgesäit, huet se wëlles, bei der nächster Indextranche nach eng Kéier mat der Strenz iwwer dat ganzt Patronat ze fueren, egal ob et e klenge Betrib ass, deen tatsächlech a Schwieregkeeten ass, oder eng grouss Boîte, déi trotz Krisenzäiten déck Profitter verzeechnet. A mir si scho gespaant drop, wéi vill Milliounen dass dës déck Entreprisen dëst Joer un hir Aktionären ausbezuelen. D'Resultat ass, datt déi ëffentlech Finanzen zimmlech strapazéiert goufen an datt dat Lach viraussiichtlech d'nächst Joer nach méi grouss gëtt. An dann ass d'Fro no dem Motto, Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wann et gerechtfertegt ass, dann ass et keen Drama nei Scholden ze maachen, mee et muss ee sech ëmmer bewosst sinn, datt domadder ons Kanner an eis Jugend belaascht ginn. Och wann et allemol besser ass, wéi zum Beispill d'Investitiounen erofzefueren, well domadder hëlt een eise Kanner a Jugendleche carrément hir Zukunft ewech. Mee wéi mir dat hei och scho gesot hunn, sinn nei Scholden awer fir eis just déi zweet bescht Optioun. Déi besser Léisung ass, déi verméigend Klassen an déi grouss Betriber mat décke Benefisser elo direkt méi an d'Verantwortung ze huelen. Eng Krisesteier op héije Revenuen an héije Profitter géif substantiell zousätzlech Recetten an d'Staatskeess spullen, déi elo dringend gebraucht ginn. A vill Leit mat héije Revenuen géifen dat och verstoen an akzeptéieren, well se net wëllen an engem Land liewen, wou hir Nopere sech mussen tëschent Hëtzen an Iessen entscheeden. Domadder géif een en Element vu wierklecher Solidaritéit hei am Land aféieren an et wär och e wichtegt Signal un d'Bevëlkerung. Souguer de Chefekonom vun der Europäescher Zentralbank plädéiert mëttlerweil fir eng méi staark Besteierung vum Räichtum, souwuel aus makroökonomesche Grënn wéi aus Grënn vu Gerechtegkeet. Mee manöifestement feelt och hei de politesche Courage. Oder et ass och vläit just ideologesch Stuerheet. An domadder bleift d'Fro och weiderhin oppen, wien da lo schlussendlech d'Rechnung muss bezuelen. Egal wéi wär et awer och mat esou enger Krisesteier net gedoen, well mir brauche strukturell Reformen an eisem Steiersystem mat dem Zil, méi Gerechtegkeet ze schafen. Déi schaffend Leit sinn d'Mëllechkéi vun der Natioun, wärend déi grouss Verméigen op skandaléis Aart a Weis geschount ginn. De jonke Beruffsufänger gëtt op all Cent besteiert, wärend d'Multiproprietären an Aktiebesëtzer grousszügeg Steierprivileegie genéissen. Déi kleng Betriber ginn op all Cent besteiert, wärend d'multinational Konzerner mat effektive Steiersätz ënner 5 Prozent ewechkommen oder a ville Fäll iwwerhaapt keng Steiere bezuelen. Mir hunn e Steiersystem, deen d'Aarbecht bestrooft an de Räichtum belount. Dat ass net ze rechtfertegen. An ech soen et hei nach eng Kéier kloer an däitlech, well der dee Pier hir Excusen dobausse vill ze oft onkommentéiert nogeplappert ginn, Et brauch ee kee budgetäre Spillraum ze hunn, fir eng strukturell Steierreform ze maachen, déi fir méi Gerechtegkeet suergt. Au contraire, et kann een domadder souguer déi zousätzlech, fir zousätzlech Recettë suergen. Budgetäre Spillraum brauch ee just, wann een eng Steierreform à la DP wëll maachen, nämlech eng Tournée générale just virun de Wahlen. An deem Kontext begréischen ech et och, begréissen ech et och, datt d'LSAP, och emol erëm hiert soziaalt Gewëssen entdeckt huet an elo fir eng gerecht Steierreform plädéiert. Ech wëll se awer dorun erënneren, datt si schonn 18 Joer onënnerbrach an der Regierung sëtzt an hir dat an där ganzer Zäit anzeinend zimlech egal war. Mee besser spéit wéi ni a mir sinn da mol richteg gespaant, wat se dann elo an deenen 12 Méint bis bei déi nächst Wahlen nach ëmsetzt. Här President, ech wëll dofir nach eng weider Fro uschwätzen, an zwar déi vun der Demokratie. Déi Lénk huet scho säit ville Joren ënnerstrach, datt den aktuelle politesche System en Demokratiedefizit opweist. Wann een haut op eis Gesellschaft kuckt, muss ee feststellen, datt et zum Beispill net nëmmen un effektive Méiglechkeete vun direkter Bedeelegung a Matbedeelegung, Matbestëmmung, feelt. Dobäi kënnt, datt e groussen Deel vun der Populatioun net un de legislative Walen deelhuelen dierf, anescht wéi bei de Kommunalwalen, wou endlech, D'Wunnsëtzklousel ewechfält, bleift op nationalem Niveau d'Situatioun also déi, datt ville Matbewunner, innen net direkt Gesellschaftsvertriederinnen d' matbestëmme kënnen, an dat bei enger Gesellschaft, wou 47,1 Prozent net déi lëtzebuergesch Nationalitéit huet. Vereinfacht gesot, aktuell wielt eng Minoritéit aus enger klenger Auswahl vu Persounen déi puer eraus, déi dann d'Regele fir déi ganz Gesellschaft elaboréieren a votéieren. D'Konsequenz ass e ganz eeschte Problem un demokratescher Legitimitéit. Hätt d'Regierung politesche Courage, da géif si dës Erkenntnis seriö huelen. Wann een haut awer op d'Mandatszäit vun der Regierung zréckkuckt, da fält de Bilan am Beräich vun der Stäerkung vun der Demokratie erniichternd aus, ugefaange mam Referendum vun 2015. Engersäits war d'Informatiounscampagne schlecht virbereet, ze kuerz, ze spéit. Anerersäits, an dat ass ëmsou méi problematesch, ass een net mat deene Leit op Aenhéicht an en Dialog getrueden. Wéi och ëmmer, et gouf d'Chance vun engem konstruktiven Debat verpasst. En plus, an dat ass geféierlech, huet dëst Verhalen et verschiddenen Acteuren einfach gemaach, d'Ängschte vun de Leit fir hir eegen Zweckser ze instrumentaliséieren. D'Regierung huet awer manifestement net dorausser geléiert. Stéchwuert Verfassungsrevisioun. Amplaz dës Kéier e wierklechen ëffentlechen Debat ze fërdern an den Text ënnert enger echter Abezéiung vun de Bierger auszeschaffen, ass d'Verfassungsrevisioun ëmmer méi zu engem reng politesche Schauspill am klenge Krees tëschent de Majoritéitsparteien an der csv ginn. D'Resultat ass en Text, deen der grousser Ukënnegung vun enger substanzieller Revisioun net gerecht gëtt an esou den aktuelle gesellschaftleche Realitéiten net Rechnung dréit. Här President, mee net nëmme bei der Verfassung weist d'Regierung e komescht Verhältnis zur Demokratie. D'Parlament gëtt ëmmer méi degradéiert zu enger Ofstëmmmaschinn. D'Majoritéit sëtzt sech net méi mat den Argumenter vun der Oppositioun auserneen, mee votéiert einfach dogéint. Wichteg Texter ginn mol fir d'éischt un d'Press geschéckt, An dono iergendwann un d'Parlament. D'Äntwerten op parlamentaresch Froe falen ëmmer méi launesch aus an d'Demandë vun Deputéierte fir Dokumenter kënnen anzeginn, gesinn, ginn einfach ignoréiert. Genee esou wéi d'Demande vun der Press fir e richtegt Informatiounsgesetz. Här President, ech hunn am Ufank vu menger Ried der Regierung de Courage ofgeschwat fir déi richteg Äntwerten op Froe vu ville Leit ze ginn, de Courage fir de Klimaschutt, Schutz als akut Menace fir d'Mënschheet ze gesinn an deementspriechend ze handelen. De Courage, fir an der Logementspolitik de Status quo haut ze veränneren, fir dass jonk Leit muar eng bezuelbar Wunneng fannen. De Courage, fir d'Akommenssituatioun vu Klengverdénger substantiell ze verbesseren an der wuessender Aarmut e Stoppschëld ze setzen. De Courage, fir eng Steierpolitik op de Wee ze bréngen, déi d'Sue bei de ganz Räichen an den décke Profitter hëlt, fir se an eng liewenswäert Zukunft fir eis all ze investéieren. De Courage fir all de Bierger, rinnen d'Chance op eng reell Matsprooch ze ginn, fir esou och de kollektiven a solidaresche Geescht an der Krisebewältegung ze stäerken. D'Erausfuerderunge sinn enorm grouss, dat ass eis bewosst. Mee se sinn net onméiglech ze meeschteren. Et gëtt kreativ Léisungen op all dës Problemer an se ginn och deelweis scho gelieft an ëmgesat, sief et hei bei eis vu sozialen an ökologeschen Initiativen an der Solidarwirtschaft um lokalen an um nationale Plang, mee och am Ausland a Stied, déi d'Logementsproblematik wierklech uginn an net fäerten, deem engen oder deem aneren dobäi op d'Féiss ze trëppelen. oder a Regiounen, wou d'Energieproduktioun erëm zréckkënnt an d'Hand vun de Bierger, rinnen, iwwer ëffentlech a kooperativ Initiativen, an déi eis de Wee weisen an eng demokratesch Energiezukunft. An der Gesellschaft rumouert et, d'Leit engagéiere sech, se si sech dem Eescht vun der Situatioun bewosst a baue schonn un Alternativen zum bestoende System, eraus aus der Saakgaass, en deenen eis gefouert huet. Déi richteg politesch Iddien a Mesurë sinn do, se musse just dat néidegt Gehéier an der Politik fannen. D'Regierung awer zéckt, bleift bei Hallefléisungen an übleche Rezepter. Se sicht ëmmer an ëmmer nom klengste gemeinsamen Nenner a vereedegt domat noutgedrongen de Status quo, de Stëllstand. Mir brauchen awer Beweegung. Mat dëser Regierung komme mär, fäerten ech ganz, net méi a Beweegung. Merci fir d'Nolauschteren. An een, dee seet, d'Oppositioun hätt keng Virschléi, Deen huet hei oder héieren, wéi vill Virschléi mir als déi Lénk an deene leschte Jore bruecht hunn, déi notamment och an der Ried zur Lag, zu der Natioun agefloss hunn an déi geholl gi sinn, déi awer leider, wa mär d'Motioune bruet hunn oder d'Propositions de loie bruet hunn, einfach ofgeschmettert gi sinn. Merci, Madame Choquette.